Ir-Regole per la Lingua Maltese huwa wieħed mid-dokumenti l-aktar bikrin bi struzzjonijiet dwar il-vokabolarju Malti u t-tħaddim tiegħu. Il-Professur Arnold Cassola, Tana xi tagħrif dwar dan id-dokument storiku.
Is-sejba tar-regoli kienet xi ħaġa stramba u saret kombinazzjoni. Jiena dak iż-żmien kont nagħlem l-Università ta' Ruma u kont eh, ġejt ikkummissjonat flimkien ma' grupp ta' xi 30 studju ieħor dwar it-Taljan kif, kif inu l-istorja tat-Taljan fir-reġunijiet Taljani. Plus però daħlu erba' Aerials tal-Ewropa li għalkemm ma kinux Taljani, kienu fi żmien Angl, eh, Italofoni, jiġifieri jitkellmu bit-Taljan. Jiġifieri Korsika, Malta, Dalmazja u Istria. U lili qalu li jekk nkontx kellix il-pjaċir nikteb il-chapter dwar Malta. Naturalment minn hemm dejt nagħmel ir-riċerki tiegħi biex nibni l-istorja tat-Taljan f'Malta. U hemm nasa nara Artiklu tan-1932 fl-Archivio Storico di Malta ta' Ercilio Michel, iġi dak kien kienet rivista magħmula mill-Gvern Faxxista Taljan biex juri li Malta hija Taljana. U kienu jiktbu studjużi bravissimi fiha. Naturalment, l-għan tagħhom kien biex at the end juru li Malta hija Taljana. Imma xorta kienu studjużi seri, u da Ercilio Michel kien jagħmel serje fejn jiddeskrivi x'hemm fil-biblioteki Taljani dwar Malta. U inzerta f'waħda minnhom kienet dwar xem fil-Biblioteka Valliċerjana. U qed jgħid fuq erba' rigi grammatike regole per la lingua maltese, grammatiketta di maltese del Settecentu. U jien qed f'qalbi grammatika tal-Malti tas-seklu 18. Qed soldanis f'1752 l-ewwel, qed ħammur nara jienu. U mmur u ara l-qabda ta' taqlib għax ma stajniex insibuh bil għax dak kellu anki l-catalogue number, P164 hemm kien dak ġifieri. Ma stajniex insibuh hekk, imma insomma fl-aħħar tfaċċa u kien biċċa volum daqshekk, oħxon xi 300 paġna, manuskritt u kien mhux biss grah ma da min rah, ra l-ewwel sitt ftit paġni. U ħaseb li kienet grammatika. Fil-fatt hemm grammatika li tieħu 18-il paġna. Imma mbagħad għandek 200 ma nafx kemm paġni, dizzjunarju Malti Taljan, Taljan Malti, u ukoll eh, fl-aħħar għandek it-talim għas-suldati, ġifieri l-istruzzjonijiet għas-suldati eh, meta jtum il-kmandijiet għax is-suldati tal-kavallieri, il-kavallieri li kmandaw kienu barranin. Imma s-suldati tagħhom, plus is-servi tagħhom, min inaddfilhom, min isajrilhom, eċċetera, kienu Maltin. U allura dal-kavallier Teżan, probabilment, imma jiena l-kopja li sibt kienet f'idej żgur kavallier Fugas de la Bastille, ma nafux x'ismu, imma dak kien kunjomu, kiteb dizzjunarju b'intenzjoni prattika biex ikun jista' jikkomunika mal-Malti normali mal-Malti ta' bla edukazzjoni. Il-novità tiegħu hija li billi ma kienx hemm alfabett tal-Malti bħalma nafu, il-Malti inħoloq alfabett standard fl-1924 laqda tal-Malti 24 u xek, u uffiċjalment ġie adottat fil-1934. Qabel, kulħadd, speċjalment fis-seklu dsatax l-aktar, kulħadd kien jikteb b'alfabet li inventah hu. Min jikteb bit-tikek, min jikteb bil-komas, Francesco Vella, fuq il min jikteb b'dassalli b'sinjali li ħoloqhom hu, strambi, le, eċċetera. Da x'għamel? Dana ħa l-ħsejjes għarbin, ix-x, il-ħ, il-għajn, ir-rajn, eċċetera, għaxra, għax aritri ċ, Ħadhom mill-Għarbi. Uża ħallat l-alfabett Latin mal-alfabett Għarbi. Anzi, iċ-ċe, li ma teżistix fl-Għarbi, ħa l-ittra mill-Persjan. Għandu, pereżempju, kliem li sparixxew. Per eżempju għandu l-kelma psivele bil-Malti, psivle. Taf xi tfisser? Possibli, possibli kieku l-lum aħna l-lum ngħidu possibli. Skont ir-regole possibile bit-Taljan tradotta bil-Malti psivle li hija Taljan antik possevole. Skontu dak iż-żmien il-Maltin kienu jużaw dik il-kelma, jew il-Maltin naturalment li kien jitkellem magħhom hu. ma naħsibx li kienu ta' l-irħula, għandu l-kelma plaċċ bil-Malti, plaċċ. Jogħġbok? Minn placere bil-Latin, le pjaċere bit-Taljan. Kelma li sparixxiet, imma mbagħad aħna għandna għandna kliem sqalli li huwa taljanizzat. Għandna kliem Għarbi li huwa Malteżizzat. Jiġifieri għandna u għandna xi Franċeżiżmi wkoll li qegħdin fir-regola. Hemm dik taħlita kbira li u ġdida, totalment ġdida li li mhijiex dokumentata f'dokumenti oħrajn u allura n-novità tiegħu u l-importanza tiegħu hija li nistgħu mmorru lura fiż-żmien aktar lura milli konna qabel u għandna ħażna ta' kliem li u kliem mhux ħafna minnu mhuwiex kliem akkademiku, mhux kliem għoli, mhux kliem kulturali ta' tan-nies ta' kultura, imma kliem li jużaw in-nies normali li kienu jagħmlu jagħmluha magħhom il-kavallieri, probabbilment fil-kċejjen tagħhom, probabbilment ma kien natfilhom,